Fis-sensiela qari bil-Malti ser tisimgħu sil toħra mir-romanz Id-Dinja Rota, romanz storiku Malti ta' Ġuże Gallia, drammatizzat mir Robert Scalpello.
Insellmilkom u nilqagħkom għas-seba' episodju. Fis-sitt episodju, sirna nafu kemm tassew is-Sinjura Bettina kellha għal qalbha l-qagħda tagħha fost l-għoljin tal-gżira. Kienet mara ambizzjuża u għaldaqshekk ġietha f'rasha li tmur Franza biex tkun hi l-ewwel li twissi lil Napuljun bil-ħidma li kienet qed issir mill-Maltin biex iwittu t-triq għall-miġja tiegħu hawnhekk. L-aħħar rewwixta li nqalgħet f'Ħal Qormi bejn il-qriema u s-suldati tal-Ordni meta daħlu fid-dar ta' Missier Ċensu Barbara imxiet ma' Malta kollha. Il-ħsieb li laqgħet is-Sinjura Bettina li tmur Franza daħal ukoll f'ras iċ-ċittadin Abo u meta sar jaf li hi kienet beħsiebha ssifer fuq l-istess bastiment Franċiż, ra kif għamel u ġiegħel lill-kaptan tal-bastiment jitlaq qabel iż-żmien u b'hekk itellifha Illi tasal qablu Franza. Meta s-Sinjura Bettina ntebħet bil-qerq ta' Abo, hija, minnufih, rikbet fuq feluka, li fuqha kien jinsab ħu Ċensu Barbara, Ġorġ, u ma setax jonqos illi ma jaqtagħlhiex xewqitha. Il-feluka kienet eħfef mill-bastiment Franċiż u għalhekk is-Sinjura Bettina kellha tama kbira li tasal Franza qabel iċ-ċittadin Abo. Il-Kavallier Blakka ntebaħ bl-iżballi li għamel biex jaqta' xewqet is-Sinjura Bettina u jċaqlaq lil Mikiel Anton Vassalli u lil Ċensu Barbara mill-ħabs ta' Sant' Elmu għal dak ta' Sant' Anġlu. U biex isewwi dan l-iżball, triq waħda kellu, dik illi jerġa' jaqbad taħt idejh liż-żewġ xewwiexa. Għalhekk, qabbad żewġ kibxin spjuni tal-Kavallieri biex isewsu warajhom u jikxfu fejn kienet il-moħba ta' dawk it-tnejn. Tgħid iseħħilhom? Naraw.
Iva, kellha s-sewż il-Kavallier. Imma tista' tgħinna xi taf fejn jistgħu jinstabu dawn? Ma nistgħux induru mal-Malta kollha. Għall-Army of Ħaż-Żebbuġ. Hemm għandkom idduru. Għall-Army Uffazebut? X'taħsbu, eh? Għiduli, x'taħsbu? Tal-qormi għadha kemm inqalgħet rewwix ta' tinkiseb u jekk m'iniex sejjer ħażin, in-nies tagħkom kienu mdaħħlin fiha. Iva, kienu mdaħħlin fiha n-nies tagħkom, sewwa qed jgħidlek. Imma dik mhix biċċa tagħkom, mhix biċċa tagħkom dik! Kollox, ġilkom għandi. Issa intkom, xogħolkom li tagħrfuli fejn jinsabu dawk it-tnejn u xejn iżjed u ara ma nkunx naf illi qed iddaħħlu mneħerkom fejn ma jesakomx! Smajtuni? Le, le, xejn minn dan, Sur Kavallier, xejn minn dan, serraħ rasek! F'idejkom mela, bdejna.
Dawk il-mixtrijin mid-dehra kienu jinqalgħu fis-seksik tagħhom għax ma damux ma waslu lill-kavallier li, ta' sikwit, meta jidħol il-lejl sewwa, kien jgħaddi raġel riekeb fuq żiemel iġerri kemm jiflaħ mit-triq li minn Ħal Qormi titla' lejn Ħaż-Żebbuġ. Fil-kavallier Sur Kavallier! Għidli, għidli, għandkom xi aħbar tajba għalija, eh? Fittxu tkellmu, fittxu tkellmu! Iva, Sur Kavallier, għandek tkun taf li bħal qormi meta jidlam, fit-telgħa li titla' lejn Ħaż-Żebbuġ, ta' sikwit jgħaddi raġel riekeb żiemel, iġerri kemm jiflaħ! Meta għedtli dan? Meta? Billejl, billejl, Sur Kavallier! U mhux darba waħda rajnieh, għajnejna mill-ewwel u rkitna minnu, u ġejna malajr ngħidu lilek, 'Sew għamiltu, sew għamiltu! Il-kavallier bla għajn u rkitu, u dikment ta ordni lill-ispjuni tiegħu biex jieħdu ħsieb dak ir-rikkieb. Sewwa ħsibt jien, sewwa ħsibt jien li l-moħba tagħhom hemm tinsab, f'dawk l-inħawi. X'nagħmlu, Sur Kavallier? Jeħtieġ illi dan ir-raġel jinqabad, jeħtieġ illi dan ir-raġel jinġebar. Iva. Naqbduh, niġbruh. Għandkom ħila. Għandkom ħila bejnietkom tieħdu ħsiebu, eh? Ħalli f'idejna, Sur Kavallier, ħalli f'idejna! Ma ddumx ma tarah quddiemek! Imma qabel ma dawk ħadu ħsiebu, ġraw ħwejjeġ oħra. Margherita Barbara kienet żagħżugħa fuq ruħha, mimlija ħajja, ħelwa u taf tmur man-nies. Kienet imżejna b'dak il-ġmiel li jnissel hena u għoġba f'min jaraha. Iżda ma jqajjimx ħsibijiet u xewqat mhux xierqa. Kienet tfajla kollha ħeġġa u ferriħija, ma kellhiex wiċċ sfieq imma ma kinitx tibqa' lura u kellha ġibda qawwija biex iġġiegħel in-nies, l-aktar liż-żgħażagħ, jagħtu kas tagħha u jieħdu gost biha. Margherita kienet imrobbija fil-għożża, mgħallma mill-aħjar U billi fid-dar kienet tfajla waħdanija, kienet miżmuma fuq wiċċ l-idejn minn niesha. Fuq hekk, kellha rasha xi ftit mimlija biha nfisha, iżda ma kinitx kburija jew żorra. Bħax-xebbiet kollha, kienet tħoss ġibda għall-għana u t-tlellix, imma hi, hi qatt ma ħalliet ruħha tintrikeb minn dik il-ġibda. Xbejba bħal dik ma setax jonqos illi ma tħajjarx iż-żgħażagħ għal warajha, tant hu hekk li kellha ħafna jiġru għal warajha u kien hemm xi wħud li kienu bi ħsiebha sewwa. Fost dawn tal-aħħar kien hemm Mikiel Anton Vassalli, żagħżugħ Żebbuġi, mogħti għat-tagħlim u ħabib kbir ta' ħuha Ċensu. Dovik Abela kien ukoll imħajjar għal Margherita. Hu kien bin wieħed mill-kbar għadd ta' Ħal Qormi u kien trabba mal-aħwa Barbara. Is-Sur Eugen, bin il-Konti Manduca, kien ukoll bi ħsieb dik ix-xbejba u kien daħal mid-dħla tal-familja tagħha. Margherita kienet tħoss għoġba u kburija meta tara l-ħeġġa ta' dawk iż-żgħażagħ, iżda billi kienet tifla sewwa u billi qatt ma tbegħdet minn taħt għajnejn ommha, hija qatt ma għamlet pass mgħawweġ. Biss, kienet tieħu pjaċir bil-komplimenti li jagħmlulha t-tliet żgħażagħ, bla ma taf lejn min minnhom sejra tmil. Mikiel Anton Vassalli, Dovik Abela u Eugen Manduca, aktar ma jgħaddi ż-żmien, aktar kienu jħossu ruħhom miġbudin lejn Margherita. U għalkemm kull wieħed minnhom f'dak iż-żmien ta' kruha u ta' taħwid, kien mhedi b'xi tir ta' moħħu, huma kienu mġienen warajha u ma kinux iħallu okkażjoni tgħaddi illi joruha l-ġibda li kellhom għaliha u l-ħrara ta' qalbhom. Fuq hekk, Mikiel Anton Vassalli, għalkemm maħrub mill-ħabs u mfittex min-nies tal-ħaqq, ma kellux sabar jibqa' moħbi bla ma jara mqar bil-ħatfa lill-maħbuba ta' qalbu. Salvu Cilia kellu barumbara fuq ir-riħ ta' wied il-kbir fejn kien jistrieħ meta joħroġ għall-kaċċa u ġabar fiha lil Mikiel Anton Vassalli biex jaħbih min-nies tal-ħaqq. Vassalli xejn ma kellu ħajr għat-twegħir tal-partiti imma kellu ġibda kbira għall-istudju u għat-tagħlim. F'dik l-għorfa ta' ħabibu Celia kien jgħaddiha ġmielu, mehedi fil-kitba u fid-damma ta' qwiel li kien qiegħed jiġbor. Madanakollu hu kellu x'jiġbdu lejn ir-raħal għax wiċċ il-ħanina tiegħu, jiddi bil-ħlewwa, kien dlonk jiġi quddiem għajnejh u jgħaxxaqlu qalbu. M'għajb ix-xemx u meta jibda jroxx id-dlam Vassalli kien iħoss x'imbuttah lejn id-dar ta' Barbara fejn kienet il-għaxqa ta' qalbu. Ma nistax nissokta fil-ħidma tiegħi jekk ma nlimmit idejja biex nikteb. Dlonk tiġini x-xbieha tagħha quddiem għajnejja. Jeħtieġ Jeħtieġli nqar nara darba waħda biss. Ġmielha, ġmielha nħoss u saħħarni għal wara. Ma tgħid, tgħid kif nagħmel? Bin-nies tal-ħaqq isusu għal warajja, jgħassu bħall-isqra kull pass li nagħmel, mhux ta' min nifrax lejn ir-raħal? Imma Bil-lejl, bil-lejl, qajla jkun hemm ruħ tiġġerra barra? Iva, hekk nagħmel, hekk nagħmel malli jibda jroxx id-dlam, naħrab ħarba u nara nilmaħiex. Jekk iseħħli nilmaħ ix-xbieha tagħha mqar darba waħda biss, ikun biżżejjed għalija. Lejla waħda wara li dala msewwa, Vassalli ħalla l-moħba tiegħu u telaq lejn Ħal Qormi. Għadda mgerrex u beżgħan iħakkek mal-ħitan, għajnejh u widnejh miftuħin għal kulma jinqala', u daħal fir-raħal minn ħdejn il-knisja tal-Vitorja. F'nofs il-misraħ ta' dik il-knisja hemm salib tal-ġebel wieqaf fuq erba' dawriet ta' raġġ. Vassalli xiref xirfa madwaru u mar inxteħet bil-qiegħda fuq l-aħħar tarġa tas-salib. Hu kien b'seb'għajnejn biex ma jinqabadx min-nies tas-sultan u għalhekk kull darba li jidħol lejn ir-raħal bil-lejl kien jinxteħet ma' dik il-kolonna tas-salib Jistenna r-ronda tgħaddi mit-triq ta' taħt il-misraħ u tibqa' nieżla 'l isfel. Hekk hu kien ikollu aktar moħħu mistrieħ. X'ħin joqrob lejn id-dar ta' Barbara. Hekk. Ma jidher ħadd. Baħħ. Lanqas nefħa ta' kerb jew fewġa ta' riħ. Jekk noqgħod bilqiegħda hawn, ma nagħtix fil-għajn. Hawn huma. Hawn huma. Resqin is-suldati tas-sultan. Resqin. Resqin. Għaddejjin mit-triq tal-misraħ. Ħabar tajjeb. Niżlin 'l isfel. Dalwaqt jgħibu. Dalwaqt jgħibu fi triqthom. Iż-żagħżugħ serraħ dahru mal-kolonna tas-salib u dlonk Beda jaħseb fuq xortih, fuq it-twegħir li għadda minnu. Fiex kelli nsib ruħi? X'xorti kellha tmissni? Għaliex, għaliex kellu jinqala' dan it-twegħir kollu li qed inħabbat wiċċi miegħu? Għaliex? Ma setgħetx tmissni xorti ħażina, u agħar minn din. Imma mbagħad ġieb quddiem għajnejh ix-xbieha ħelwa tal-maħbuba tiegħu, u għaxqa ta' ferħ ġriet ma' ġismu kollu. Imma Margarita, Margarita, l-imħabba li għandi għaliha, nħossha timlieni b'kuraġġ ta' sur. Inħossha tħeġġiġni, nissielet u noħodha kontra kull elt li jiġi quddiemi, b'ħila barranija! Xejn ma kien itelfu dak il-ħin ta' faraġ li kien għaddej minn fuqu. Il-misraħ kien sieket. Donnu minn hemm kienu tbegħdu n-nies u l-għawġ tal-ħajja. Il-knisja kienet ħiemda. Donna, donna trodd qima lill-Mulej. Id-djar, baxxi u fqajrin madwar il-misraħ, Kienu mudlama u lubiena, donnhom għata ta' mistrieħ għan-nies reqdin fihom. Anqas nebħa ta' kelb, anqas fewġa ta' riħ ma kienu jiksru dak is-seħer ta' skiet u sliem. F'daqqa waħda nstema' tqawqib ta' żiemel tilgħa jiġri min-naħa tal-marsa. It-taħbit tan-nagħal taż-żiemel fuq il-qiegħa tat-triq beda jitqawwa aktar ma l-bhima bdiet toqrob lejn il-miżraħ u f'radda ta' salib iż-żiemel bir-rikkieb fuqu għaddew maġenb il-knisja u ferrqu l-miżraħ qishom riefnu. Dik id-dehra feġġet hekk malajr u għaddiet minn quddiem is-salib hekk bil-ħarba illi Vassalli bilkemm kellu żmien jifhem sewwa x'kien ġara, hu nħasad u qam jiġri mibluħ u mbeżża' u dawwar wiċċu biex jara fejn baqa' sejjer dak ir-rikkieb illi għadda qisu ruħ mitlufa. Imma Malli ħares, Vassalli ħass demmu jiksaħ u tkaxkax. Dawn, dawn xi ħsejjes huma? Xi ħsejjes huma dawn? Min-naħa tal-Marsa ġejjin. Dan, dan qisu tqawqib ta' żiemel, tila' jiġri. Iva, Iva, biex man-nagħal ikarwat fuq il-qiegħ tat-triq. Aktar ma jmur, aktar qed inħossu joqrob lejn il-miżraħ. Iva, iva, hemm mara, hemm mara, tfaġġa'. Tgħid, tgħid ħarab lil xi ħadd? Le, le, hemm raġel, hemm raġel riekeb fuqu. Dak żgur se jweġġa' jekk jibqa' jġerriegħek! X'waħda din kif għadda! X'waħda din! Qisu ruħ mitlufa!
Fejn hu? Fejn mar? Fejn mar?

U baqa' jitkaxkar mal-bqija tal-art. Bla ma ħasibha darbtejn, Vassalli telaq jiġri biex jagħti l-għajnuna għal dak il-bniedem imxattab f'nofs it-triq. Imma malli qorob lejh, tnejn minn nies oħra inqalgħu minn taħt il-ħajt u resqu huma wkoll. Iżda Malli lemħu l-vassalli jiġri lejhom, waqfu, waqfu, donnhom, donnhom ħadu qatgħa. Ħarsu lejn xulxin bil-ħatfa. Ħasbu li vassalli kien xi ġendarm sejjer jaħtafhom u dlonk ħarbu minn hemm, donnhom biex dabbru rashom minn xi għelt ikrah. Resaq xi ħadd! Resaq xi ħadd! Ejja ndabbru rasna! Ejja ndabbru rasna! Vassalli tħasseb u mela rasu. Fit-triq minn ħajt għall-ieħor kien hemm ħabel li mid-dehra kien marbut hemm biex ifixkel iż-żiemel u jġarraf lir-rikkieb.
Dan x'inhu? Dan Dan ħabel. Dan il-ħabel x'inhu jagħmel? Marbut minn ħajt għall-ieħor. Iż-żiemel kien qam mill-waqgħa. Ir-raġel kien għadu jwawwaħ u jitgħawweġ fl-art, imma malli lemaħ tnejn min-nies jaħarbu u raġel ieħor riesaq lejh bil-ġirja, inqata' mela rasu u ħaseb li kien se jaqla' xi taptipa. Għalhekk qam mill-art malajr, ġera lejn iż-żiemel, rikeb bil-ħeffa u lebbet iż-żiemel bil-ħarba. Ejja sabiħ, ejja, hekk! Ejja, hej, iġri, iġri, iġri! Mikiel Anton Vassalli sab ruħu bejn in-nar u l-ilma. Hu ma setax jifhem sewwa x'kien ġara U tħawwad, tħawwad għax beża' li jekk jinqalgħu s-suldati tar-Ronda u jaqbduh hemm, mhux biss jerġgħu jkaxkruh lejn il-ħabs, iżda jixluh ukoll li ried jaħbat għal dak ir-rikkieb. It-tqawqib ta' dak iż-żiemel u l-waqgħa tiegħu kienu għamlu ħsejjes li qajmu l-miżraħ u naffru l-klieb li dikment bdew jinbħu u jgħu. Intant bdew jinfetħu xi twieqi u minnhom feġġew irjus jistaqsu xulxin x'kien ġara. Dehru mnajjar u dwal u bdew jitbexxqu xi bibien ukoll. Vassalli ma kellux żmien x'jitlef. Dar lura u telaq jiġri 'l isfel. Iżda qabel telaq lemaħ romblu karti fl-art. ġabru bil-ħatfa u baqa' sejjer bih. Tgħidli qalbi x'artaqgħet xi waħda hawn illejla? It-tqawqib u l-waqgħa ta' dak iż-żiemel qajjem lil kulħadd. Hemm marhom in-nies fit-twieqi. Diġà bdew iqassqsu. Is-suldati tar-ronda jonqos jitilgħu u jekk jiġri hekk, il-ħabs jerġa' jerbaħni. Aħjar indabbar rasi kif għadni filwaqt. Stenna. Stenna, dak, dak x'inhu jitgarbeb fl-art? Dan, dan romlu karti. Tgħid, tgħid ta' min hu? M'għandix żmien nara x'fih. Jaqbel nieħdu miegħi, iva, u ntih titwila aktar tard. Wara dak li ġara, Mikiel Anton Vassalli deherlu illi aħjar ma jittarrafx iżżejjed. Għalhekk, flok illi daħal ir-raħal biex jara l-Margherita, Kellu jitqanna jerġa' lura lejn il-bejta tiegħu fil-Barumbara. Il-jum ta' wara ma setax ineħħi minn quddiem għajnejh dak iż-żiemel b'raġel fuqu għaddej imlebbed fil-qiegħraħ tal-lejl u tisbita li ħa mal-art ħtija n-nasba li għamlulu. Dak ir-romblu karti li Vassalli ġabar mill-art żied tah x'jaħseb, u mhux ftit. Għadda l-jum kollu fuq ix-xwiek u malli daħal il-lejl telaq lejn ir-raħal u kif kienet id-drawwa tiegħu wara li għaddiet ir-ronda warrab mill-misraħ tal-Vitorja iżda din id-darba flok ma mar għand il-maħbuba tiegħu ġibed lejn id-dar ta' wieħed mill-irjus tar-raħal l-ispiżjar Slough Gatt fejn kull filgħaxija kienu jinġabru qabda ħbieb. Kollha rġiel sewwa u patrijotti mill-aħjar. Is-Sur Slaw kellu l-ispiżerija tiegħu fil-qalba tar-raħal u kienet qisha każin fejn jiltaqgħu l-aħjar nies. Il-qassisin wara l-għasar, it-tabib wara li jżur il-morda, in-nutar wara li jispiċċa mill-kitba, il-benestanti wara li jagħmlu dawra fir-raba' tagħhom. Kollha kienu jmorru jgħaddu sagħtejn fl-ispiżerija biex jgħidu kelmtejn u jisimgħu l-aħbarijiet. Hekk, kull filgħaxija, is-Sur Slough kien jilqa' għandu qabda rġiel, għorrief u mhumiex, ġwejdin u mqarrqċin, dawk ta' lsinhom twil u dawk ta' fommhom sieket, kollha kien ikollhom xi jgħidu. Min kien iġib xi aħbar, min kien iwassal xi xniegħa, min kien itgħarraf f'nofs ta' kelma dwar xi għajb illi jkun sar, u min isemmi dwar xi għawġ illi jkun inqala'. Billi dak kien żmien ta' twegħir u ta' taqlib, il-ħbieb illi kienu jiltaqgħu fl-ispiżerija ta' Suslaw ma kinux naqsin minn ftietaq fuq ix iqastu, Malta dik il-ħabta kienet xewwiexa waħda. Kien hemm bosta fehmiet, imma filwaqt illi l-biċċa l-kbira minn dawk il-fehmiet kienu mħeġġin min-nar tar-revoluzzjoni, fehmiet oħra kienu ħiemda u siekta, iżda xejn anqas qawwija u riżoluti. Ħafna fehmiet ma kinux jaqblu bejniethom għax bosta minnhom kienu mqanqlin minn interessi mibegħda jew rehba. Iżda, fost il-ħafna għajdut u tnassis u tixwix, jekk wieħed jifli sewwa, kien jista' jintebaħ li kienet għaddejja ħarira biex itajru l-Gran Mastru u jeqirdu l-Ordni minn Malta. L-Ordni tal-Kavallieri ta' San Ġwann, li dak iż-żmien kien jaħkem f'Malta, hu għaqda ta' nies nobbli, ġenerużi u qalbiena li twaqqaf mijiet ta' snin ilu biex jgħin 'il dawk li kienu jżuru l-qabar ta' Kristu, iħarsuhom mit-tiġrib, jikkurawhom jekk jaqgħu morda, jiddefenduhom mill-għedewwa u jwassluhom bis-sliema fis-safar tagħhom. F'dik il-ħidma fejjieda, l-Ordni Stħoqq ġieħ u foħrija, u kiseb setgħa qawwija. Imbagħad iż-żminijiet inbidlu. Insara u Torok bdew jifhmu lil xulxin, u l-ħtieġa li għaliha kien twaqqaf l-Ordni naqset. Il-Kavallieri sabu ruħhom ħielsa minn ħafna dmirijiet qodma u xi uħud intefgħu fil-għażż, oħrajn taw ruħhom għal intrigi u kien hemm min intilef wara l-frugħat tad-dinja. Il-Maltin taħt il-Gvern tal-Ordni ma kinux maħqurin, imma anqas ma kienu miġjubin kif imisshom u fuq kollox kienu miżmumin fil-ġenb u mwarrbin fit-treġġija ta' pajjiżhom. Għalhekk, malli l-fewġa tal-libertà nefħet min-naħa ta' Franza, dawk il-Maltin li kienu jinteressaw ruħhom fil-progress ta' pajjiżhom tqanqlu u riedu jagħmlu xi ħaġa għall-ġid. Beda t-tgemgim kontra l-Kavallieri. Beda l-għelt, beda t-tixwix, bdew il-laqgħat. Kien hemm min tkellem fil-beraħ u kien hemm min ħambaq fis-satra u xi ftit Saħansitra meddew idejhom biex juru li żmien it-taqlib kien wasal. Xi żgħażagħ, fosthom Ċensu Barbara u Mikiel Anton Vassalli, bla ma ħasbuha darbtejn, taw is-salt lill-Armerija ta' Ħal Qormi biex jiksbu l-armi f'idejhom għal meta iqum il-ġlied. Imma l-gvern tal-ordni qabeż fuqhom bil-għerra u xaħethom f'qiegħ ta' ħabs. Fuq hekk. Fuq hekk, Barbara u vassalli kienu sabu ruħhom maqfulin fil-Forti Sant'Elmu, mnejn ħarbu bis-saħħa tas-Sinjura Bettina. Il-ħabs ixekkel il-ġisem, iżda qatt ma jrażżan il-ħsieb. Anzi, ħafna drabi l-karba tal-ħabsi magħluq fiċ-ċella tnissel bħal tferfira ta' qilla li, bħal telegrafu mingħajr fili, ttir mill-għeluq tal-ħabs u tixxandar mal-erbat irjieħ biex tqanqar il-qlub u tgħaddabhom kontra l-inġustizzja u t-tirannija. Fuq hekk, Hekk l-ordni ma rnexxilux isikket ilsien in-nies. Il-għajdut kiber, it-tnassis kotor, it-tgemgim żdied u l-fehmiet aktar infirdu. Imma fost dak it-tpaċpiċ u t-taħwid kollu, kull min kellu ftit tad-dehen kien iħoss, kien iħoss li t-tmiem tal-ordni f'Malta kien qiegħed joqrob bil-ħeffa. Bosta intriganti bdew iħaddmu moħħhom biex iħejju t-triq ħalli meta tfaqqa' l-bomba, huma jdabbru rashom u jġibu n-nar għal xewwathom. Nies ambizzjużi, nies ħawwadin, nies patrijotti, nies għaqlin, kollha, kollha kellhom f'moħħhom xi ħsieb kif jagħmlu ġid lil Malta jew lilhom infushom. Għalhekk, bdew isiru laqgħat bil-moħbi, ingħaqdu ċirkiet sigrieti u sar ħafna ftehim u twegħid minn taħt tfehim u twegħid li ħadu ras bosta nies, fosthom xi wħud mill-aqwa tal-gżira bħal Kanonku Dun Franġisk Saver Caruana ta Ħaż-Żebbuġ. Bniedem għaref, għani, ta' rieda qawwija, magħruf minn kulħadd. Moħħu jilħaqlu, lsienu jgħinu u kellu ħabta biex idawwar il-poplu għal warah. Il-Kanonku Caruana malajr fehem li l-Ordni ma kienx baqgħalu ħajja twila f'Malta u billi nies bħalu dejjem jinġibdu lejn sistemi u teoriji ġodda, hu ma damx m'għandież ma' dawk li kienu jippritkaw il-fidwa tal-bniedem mill-jasar tat-tirannija u billi dawk kienu jħaqqu li dik il-fidwa kienet riżqa lejn Malta, il-Kanonku tħajjar li meta tasal jara sewwa dik il-fidwa kemm tiswa u kemm issarraf. Hu beda jiltaqa' mal-partitarji Franċiżi li malajr indunaw kemm kien jista' jiswielhom bniedem bħal dak u tawh x'jifhem li meta jispiċċa l-ordni u jinbidel il-gvern kien ikun hemm post għalih fit-treġija tal-pajjiż. Dan il-ftehim kollu sar bil-moħbi u biex kollox jibqa' mistur, il-ħbieb tal-belt kull meta jkollhom xi tagħrif għall-kanonku Kienu jibagħtulu ħaż-żebbuġ ma' kurrier bil-lejl. Fl-ispiżerija tas-Sur Slaw kienu jiltaqgħu mhux biss il-Kapurjuni ta' Ħal Qormi, iżda kienu jmorru jqattgħu siegħa hemm ukoll xi erba' kbarat milli rħulha fil-qrib. Is-Sur Viċenz Borg ta' Birkirkara, in-Nutar Saver Żgħar ta' Ħ'Attard, Dun Mikiel Xerri u l-Kanonku Franġisk Saver Caruana ta' Ħaż-Żebbuġ kienu sikwiet imorru fl-ispiżerija jgħaddu lejla jitkellmu ma' ħbiebhom fuq il-qagħda f'Malta u jiftaqdu dwar ix-xnigħat li kienu għaddejjin minn fuq din il-gżira qishom għasafar tal-passa. Għal-lum se nieqaf hawn. Sa ma nerġgħu niltaqgħu, is-sliem.
Għadkom kemm smajtu silt oħra mir-rumanz Id-Dinja Rota, rumanz storiku Malti ta' Ġuże Gallia, iddramatizzat minn Robert Scalpello.